Helo, siwmai, Tamsin o Clwb 777 yma. Chi'n cofio, o'n i'n arfer dod i'r ysgol i gwneud pethau hwyl gyda chi. Ond yn ni'n rhist iawn, yn ni methu dod ar y foment. Mae llawer o newidiadau wedi bod. Ta beth, i ni dal yn gyffrous am straeon sydd yn y Beibl, ac i ni wedi creu cyfres o fideos gyda straeon gwych o'r Beibl i rannu gyda chi. Felly gobeithio newch chi mwynhau. Hwyl am nawr! Dyma Joshua. Roedd Joshua yn arwain pobl Israel. Roedd Duw wedi addo dinas Jericho i bobl Israel, ond roedd problem mawr. Roedd wal enfawr o gwmpas dinas Jericho. Dwedodd Duw oedd Joshua i arwain y bobl i gerdded o gwmpas waliau'r dinas un gwaith pob dydd am chwech diwrnod. Yna, Ar y seithfed diwrnod, rhaid iddynt martsio o gwmpas y ddinas saith gwaith, gyda'r offeiriaid yn chwythu corn hwrdd. Wedyn, rhaid i'r bobl i gyd gweiddi'n uchel iawn a bydd y waliau yn syrthio lawr. Felly dyma Joshua a phawb arall yn dechrau daith. Ar y seithfed tro, dyma'r pobl yn gweiddi, a'r offeiriaid yn chwythu'r corn ac mae sŵn enfawr. Ond mae'r wal yn cwympo lawr. Rhoddodd Duw dinas Jericho i bobl Israel. Wnaethoch chi joio'r stori yma am Joshua? Gallwch chi ffeindio'r stori yma yn y Beibl. Ond beth gallwn ni dysgu o'r stori yma? Wel, cymerodd yr Iddewon 40 mlynedd i cyrraedd Jericho, a wedyn fe cymeron nhw amser hir iawn i cerdded o gwmpas waliau'r ddinas. Eleni, rydyn ni wedi bod yn ynysu am amser hir iawn, a dyn ni dal yn aros am y lockdown yma i orffen, a dwi'n siŵr bod pawb wedi cael llon bol erbyn hyn. Ond dyw pethau ddim yn digwydd yn syth mewn bywyd. Weithiau mae'n rhaid i ni aros i pethau, i pethau digwydd. Mae'n rhaid i ni ddysgu i ddyfal barhau fel bod ni gallu cadw ati mewn amseroedd galed. Ond hefyd, welwch chi bod Duw eisiau pawb i cerdded o gwmpas y ddinas, nid jyst Joshua, roedd rhaid i pawb cyd-weithio. A mae'n bwysig i ni hefyd i cyd-weithio. Cyd-weithio gyda ffrindiau, gyda athrawon, gyda rhieni. Os ni'n gyd yn cyd-weithio, mae pethau'n mynd yn well. Nawr, cyn i ni orffen, Mae Tamsin yn mynd i gweddio drost i ni. Nawr, tan y tro nesaf, hwyl am nawr. Dwi'n mynd i weddio nawr. Os ych chi eisiau gwneud y gweddi, eich gweddi chi, ar diwedd y gweddi, ar ôl i fi ddweud amen, bysach chi'n gallu dweud amen hefyd. Gweddiwn. Dduw ein Tad, diolch am y Beibl. Diolch am y holl straeon ynddo. A'r stori heddi am Joshua a holl bobl Israel yn cerdded o gwmpas Jericho. Helpa ni i ddyfalbarhau er mwyn gallu mynd trwy bob dydd. Ni'n gweddio hefyd byddi di'n helpu ni i gyd-weithredu. gyda'r athrawon, ein rhieni, a'n gilydd, er mwyn i ni gadw'n ddiogel gyda'n gilydd. Dŷn ni'n gweddio yn enw Iesu. Amen. Amen.